Hä, Myratja?
Hawa, kaka. Işläp otyrmy, ogul? Hawa, kaka.
Işden ünsiň sowaýdymy öýdýän? Aý, ýok, kaka.
Ýöne neme? Düşündim, oglum, düşündim. Täze işiň üstünde işleýän diýsene, oglum? Hawa, kaka.
Bir täze işiň üstünde işleýän. Oňarýaň, oglum, tüweleme. Hak edýäň, oglum, hak edýäň. Eden işiň balam il görýändir. Watan görýä, Arkadag görýä oglum. Men soňky derýjiňe synladym. Bolubilýä oglum. Göwnüm ýetýä. Gaşlaryňam gowy goýupsyň. Tüweleme, zähmet-ä siňdirip bilipsiň. Bildirýä oglum. Şeýdip, mähriňi siňdirip işläberseň, barha kämilleşersiň oglum. Bu kämilligiň soňy ýokdur oglum. Oglum, Onda men seň wagtyňy alyp oturmaýyn. Ýörür arasynda ejeň ýanyna baryp bir çaý-suw içmänem unutma. O ýogsa maňa eňirdäp goýan agyr ogluň wagtynda çaý-suw içenakdy. Ejemiň ýanyna baryp çaýyny içip gaýdaýaryn. Häý, şeýt ogul, şeýt. Işläber oglum. Bor, işläber.

Myrat, bu ýaňky ýigit näme diýip gelipdir? Hä, kaka, söhbetmi? Hawa.
Söhbet birgiden şaý-sep buýurdy, kaka. Ýasa diýen bolsa, senem ýasamaly borsuň, ogul. Onsoňam, ogul, saňa bil baglap gelen müşderiň ýumşuny bitirmän goýma. Wah, kaka, men bitirjek-le. Ýöne oň goýan wagty az. O näçe wagtda gerek diýýä. Aý, iki-üç günde ýasap berseň bolýa diýýä. Seňem bähbidiň bar diýip goýan-ow-a. Hä,
seňem bähbidiň bar diýýä diýsene. Hawa, kaka.
Özem az däl. Lomaýjyk. Senem onsoň, ogul, şoňa bor diýdiňmi? Aý, men-ä, kaka.
Men senden soraýan, ogul. Bor diýdiňmi? Aý kaka, ýalbaryp duransoň.
Dözmeçilik etdim diýsene. Iki günde ýasap ýetişerin öýdýäňmi? Sen ony nädip ýasajak bolýaň? Ýa sen, Aý, bir zat etsem bor-la diýjek bolýaňmy? Ogul, sen bir zady bek belleg. Zehiniňi pula işletseň, zehini aglaýandyr, ogul, şoňa düşün. Onsoň, Ol iki çündejik ýatan seň şaý-sepleň. Bu seň abraýyňy ýere dökmezmi? Türkmeniň göz guwanjy bolan şaý-sepleri harzanlyk etmelimi? Oňa nepislik gereg-ä, oglum. Seň bedýäniň bolan-ak, oglum, şu ellerden dörýän gudraty. Ýöne bir zat diýip ýasap bolarmy? Garaz, seň başyň aýlapdyr-da. Kaka.
Näme kaka? Näme kaka? Sen ogul boýun alan bolsaň, häziriň özünde jogabynam ber. Gaýdybam şular ýaly iş etmejekligiňe söz ber. Pikiriňe-de getiriji bolmagyn, ogul. Häý, oglum, sende beýle häsiýet ýok-da. Sen näme, Polat zergäriň adyna ysnat getirjek bolýaňmy? Zehine, hünäre ysnat getirjek bolýaňmy? Kaka,
düşündim. Meni bagyşla, ýalbaryp oturansoň, ýüzünden geçip bilmedim. Maňa oň bähbidi gerek-dä. Men häzir gidip jogabyny berer. Şeýt ogul, şeýt.
Jeren? Näme işläp ýörsüň meň ussahanamda? Myrat, men näme? Eliňdäki näme? Ýüzük. Ýüzükmi?
Oňarmajak işiň ýetmez däl. Onsoňam men saňa näçe gezek diýdim, Şülüş, seň işiň däl diýip. Ine-de bir giden kümüşi zaýaladym. Şundanam bir ýüzük goly. Myrat,
bu meň ilkinji ýasajak bolan ýüzügim-ä. Sen, sen näme üçin meni ynjydýaň? Näme zer-ýar bolmak aýyp zatmy? Jeren, Şu hünär zenanyň hünäri däldi. Näçe gezek men seň gulagyňy guýjak boldum. Ýadyňa düşýämi, Myrat? Men saňa gelin bolup gelemde sen gündizlerine okardyň. Gijelerine bolsa gülýaka ýasardyň. Sen maňa ýanyňda uzak oturmaga-da rugsat bereňokdyň. Bar, geç! Ýat! diýerdiň. Men şonda päsgel berýän bolaýmaýyn diýip uklan bolardym. Ýöne şo çekijiň sesi gulagyma täsinli owaz bolup eşidilýärdi. Haçanda sen ýadap ýatyp galaňda, men eden işiňi synlardym. Gözüm giderdi. Sen tutan çekijiňi elime alyp, hyýalymda menem üýtgeşik bir gülýaka ýasardym. Şondan bärem men öz hyýalym bilen ýaşaýan, Myrat. Näme üçin sen maňa garşy çykýaň, Myrat? Jeren!
Jeren! O günleri ýatlamagyň indi geregi ýok. Ýöne zenan maşgalaň işi däl. Şony düşündirýän men saňa. Bu iş gaty inçe hem agyr iş. Onsoňam indi sen bar işiň gutardyňmy? Çagalaňa seret, maňa seret. Men näme, saňa ýa-da çagalaryňa seredemokmy? Bar işe ýetişýänämi? Gel gelin sen meň işime ýapyşmalymy? Gelin diýeniň çekiç alyp, ot bilen oýun edip otursa nähili bolaý? Gowy sen şul işiňi goýbolsun et. Myrat,
men onda näme edeýin? Onsoňam kakam eşitse gowy bolmaz. Bar, öz oňarjak işiňi etsene.

Ýüregim üzülip barýa käbä Haçanda ussahana baramda Hyýalymda gözleýän zadymyň Üstünden baran ýaly bolýa O ýerdäki bar zat maňa Yssy eje Ýöne Myrat naha hiç maňa Düşünmek isleýänem. Düşünmek islemese barma şol ussahana. Onsoňam zergärlik aňsat zatmy? Wah, ol erkek kişileň işi ahyryn. Sen o zatlara goşulma, gyzym. Maşgalaň bilen bol.
Eje, indi sizem garşymy? Hawa, gyzym. Men öňem telim gezek saňa aýdandyryn, gyzym. Maşgalaň, ýoldaşyň bilen bol diýip. Näme üçin sen meni diňlemeýäň, gyzym? Şu bolýan zatlary gaýynataň eşitse nätjek? Gelniň eline çekiç alyp, Şaý ýasa-ýa diýseler, näme diýer gaýynataň? Onda eje meň arzuwym, gursagymda özüm bilen garramanda. Şeýlemi? Oh, ýaş bolýaň-da, gyzym. Gursakda garraýan arzuwlar az däl, gyzym. Hemme diýeniň bolup dursa, durmuş bolarmy?
Wah, eje jan. Wah, käbäm. Şu ellerim bilen ýaşlykda keşde gaýadym. Çeken keşdeli il gezdi. Indi bolsa kümüşden şaý-sep ýasap, şol çeken keşdelemni şoň ýüzüne çekesim gelýär, eje jan. Her näçe özüme zor salyp, şo taraba seretmejek bolsamam, bolanok, eje, bolanok. Nädip şu ellerimiň çekiji tutanyny bilemok, eje jan. Ýoldaşyň garşysyna çykmany kimden öwrenip ýörsüň sen, gyzym? Ýok, eje. Meň üçin maşgala mukaddes zat. Men muny ýoldaşymy ynjytmak üçin edemok. Ýöne özümi erk edip bilemok, eje. Men zergärlik hünärimi söýýän-ä, eje. Onsoňam näme üçin seniň, Myradyň, bu aýal maşgalaň işi däl diýip, şo bir tutan ýeriňe tutup otyrsyňyz? Näme taryhda Zenanlar ata çykyp söweş etmedilermi? Indi erkegiň işi diýlen döwür geçdejä. Biz bagtly, bagtyýar döwürde ýaşaýas ahyry. Biz bagtly döwrüň zenanlary-a, eje. Biziňem başarnygymyz, ukybymyz, zehinimiz bar-a, eje. Jeren, kakam bir zatlar eşidäýmesin. O päliňden bolsa el çek, gyzym.
Eje, onda bu söz seň iň soňky sözüňmi? Hawa, şu söz meň iň soňky sözüm. Gaýdyp, meň ýanymda gözüň ýaşyny süpürip, şu meseläni agzaýmagyn.
Görýän welin, Myrat janyny biz ergärlik ýoluna Gowja düşäýdi öýdýän. Indi men azajygam bolsa arkaýyn bolýan. Yzyma gitjek däl. Atamam menden razy bolsun-da. Yzyny-ýoluny ýitirmejeg-ä bolýan. Polat zergäriň ogly Myrat zergär diýen ada

Siz şeýdip işläberiň. Öňje kes. Hä, dogry.
Myrat, seň ýanyňa haýyş bilen geldim. Özem, sen ony bitiräýmeli. Ilk bilen haýyşyňy aýt. Bitirip bolýan bolsa mesele däl. Bilýän-le, o zatlaryň seň ýanyňda mesele däldigini. Men kep uzaldyp oturmaýyn. Meň bir jigim bar. Şony bir hünäre ugrukdyraýyn diýýän. Meselem, zergärlik hünärine. Özüň ýaly ökde zergär çykaryp beräýseň dik geldim. Umuman aýdanyňda şo jigim seň şägirdiň bolmalyla. Senem näme halypa bolarsyňda. Dogry.
Halypa bolarsyň diýsene. Halypa bolmak näme aňsat zatmy söhbet. Bolýa seň üçin nämes kyn şoň. Ynha, eli injek jigimi eliňe berýän. Şondan näme çykarsaň öz eliňde. Onsoň bu jigiň höwesi bir bamy. Hüh.
Kim oň höwesiniň barlygyny sorap dur. Ha ýonda-da soraýmaly ekeniň-dä. Nirde nämäň düşewüntliligini nirden bilsin? Nirde nämäň düşewüntliligini diýýäňmi? Muň nämesi gep?
Seň hünäriň näme, düşewüntli dämi? Biri bir zat ýasatsa, ep-esli pul gazanýaň. Onda sen pul üçin jigiňi ýanyma getirýäň-dä? Hawa. Men hünär öwredýän. Şo hünärden hem abraý gazanmany öwredýän. Men hiç haçan pul üçin işlämok. Ilki abraý gerek. Hünäriňe ökdelik gerek. Myrat, beýle gyzy bermesene.
Näme, meň jigim ho, Saryň ogly Amançyk bolmasa etýäňmi? Şondan bir zat çykarjak bolup otyrsyň. Heý, Amança diýýäňmi? Hä. Çaryň ogly Amanda höwes bar, ýok weli. Şu hünäre söýgi bar. Men ony çagalygyndan bäri tanaýan. Men onsoň nädip oňa öwretmäýin? A seň jigiň bolsa, men tanamok. Onsoňam bu Amanjanyň özi geldi, maňa şu hünäri öwretdi. Onsoňam Men oňa halypalyk etmäge ýaltanamok.
Myrat, ikimiz öňden gatnaşyp ýörem ahyry. Günde-günaşa haýyş edip duramok. Bir gezek haýyşymy bitirersiň-ä.
Hany bolýa. Men seň sözüňi ýykmaýyn. Sen jigiňi meň ýanyma getir. Göreýin synap. Ýöne men öňünden aýdaýyn. Meň synagym on gündir. Şu on günüň içinde ukyby barmy, ýokmy, aýdaryn. Ýöne soň menden gaty görme. Bor hany synanyşyp bir gör.

Hany, näme ýasadyň? Häý, tüweleme, özüň ýasadyňmy gyzym? Hä, bedew atlarymyzyň şaý-sepleri. Tüweleme, bolubilýär. Men baryny bilýän. Men oňlaýan. Göwün beren hünäriňi gollaýan. Oň üçin, balam, çekinip ýörme. Menden rugsat saňa. Ol oglum bilenem özüm gürleşerin, balam. Men daşyňdan ussahana dişläp otyrkaň kän gezek synladym. Tüweleme, elleňem geçip dur gyzym. Men saňa bir balam iş buýurjak. Men saňa özümi öwrederin. Her näme diýseňem, her bir işde-de halypa gerek. Seň halypaň men bolaryn. Ýoda-da balam. Halet etme gyzym. Hemme zat gowy bolar. Men gitdim. Işläber-de.
Eje jan, gaýynataň bar zady bilýän bolsaň ätje. Hyý, toba, o nähili bilýän eken? Eje, sözüm yzyn diňläý-de, gaýynataň meň zergär bolmagyma garşy däl. Hä?
Garşy däl diýdiňmi? Haw, eje.
Daýym, meň zergärlige bolan höwesimiň bardygyny öňräkden bäri bilýän eken, eje. Ýöne wagty gelende aýdaryn diýip ýören bolsa nätjek, eje? Aý goýa gyzym, gaýynataň öňräkden bäri bilýän ekenmi? Daýym meni, men ussahanada işläp otyrkam, bir gezek synlapdyr, eje. Şeýlemi gyzym? Daýym maňa ak pata-da berdi, eje jan. Halypasyzam, Zergärligiň köp zadyny alypsyň diýdi. Eje, indi halypaň men bolarin diýdi, eje jan. Bilýäňmi näme, eje jan, daýym maňa uly işem buýurdy. Uly bir sergi geçirilýär, eje. Şoňa ýetişdirmeli diýdi. Ony ýetişdiribilýärmiň, gyzym? Hawa, eje.
Iň soňky ýeri galy, onam nesip bolsa şu gün gutarýan. Seň ilkinji işiň bolar, onam halk görer diýdi. Waý, gowy bolany. Wah, gaýynataň zergär bolansoň, bu zatlary bilýändir ol. Wiý, Myrat näme? Waý, ejemi. Myrada kakasy bilen ejesi hemme zady düşündirdi. Myrat kakasyndan çekinýän eken, eje. Gelin halkyndan zergär çykmaz diýer öýdüp. Indi Myrat meň ýanymda oturyp, maňa kömek edýär, eje jan. Ikimizem sergä öz işlerimizi hödürleýäs. Eje jan, meň arzuwym hasyl boldy. Gyzym, sen bir menden öýke etmäwer. Weý, diýýäniň näme eje jan? Näme üçin öýke edeýin? Eje jan, hemme zat gowy bolar. Aglama, eje.
Gyzym jan, men begenjime aglaýan. Şunça ýyllap gursagymda göterip ýören arzuwmy. Sen hasyl etdiň gyzymjan.
Wiý eje, men saňa o gülýaka ýasapdym. Tas ondaýan ekeni. Ine eje, özüme-de birini ýasadym, saňa-da birini ýasadym. Owadanmy eje? Owadan gyzym.
Al,
toýda dakyn eje jan. Şuny özüň ýasadyňmy? Hawa eje jan.
Kesbiňden kemal tap gyzymjan.

Gündizem işläp otyr, gije-de işläp otyr, çaýçörekden geçdi-aw. Haý, beýle bolsa bolýa-la. Myratjan bir täze işiň üstünde işleýändir. Synlap görsem, ol gowja bir zat tapandyr-da, şoň üstünde işläp oturandyr. O men girsemem halap bolanok. Garaz, girsem, Bazmyrat çykarmy, kim görenok-da. Azar berme, Annasoltan. Goý işlesin. Wah, çaý naharyny bir wagtyndajyk iýse bolýar-a. Ukusyny alsa bolýar-a. Beýdip işläp otursa, özüni horlar-a. Oglumyzyň ýaşany bar, zehini bar. Goňşyma tüý işlemeli wagta. Tüweleme, Myrat janyň eli ökdeledi. Şel girkilere alada edýärdim. Ýöne näme diýseňem, Poladowdaň ogly diýlen ady bar-da. Nämede bolsa, oglum zehinli bolup at çykdy. Tüweleme, bahym görenini aldy. Onsoňam Annasoltan, men ýene bir zada begenýän. Jansyňyz çigem Annasoltan. Gyzymyz bolsa, zergär ederin diýýädim. Gyzymyz-a bolmady. Ýöne, gelnimiz Jeren janyň zehinli bolup çykmagy meni gaty begendirdi. Men. Şol ýitip barýan arzuwym täzeden gaýdyp geldi. Gelnimiz Jeren jan, özünde şeýle zehiniň bardygyny sendenem, mendenem, hatda ýan ýoldaşy Myratjandan gizläp gelipdir. Her näme-de bolsa men wagtynda duýdum. Indi men arkaýyn. Tüweleme. Oglumam, gelnimem birkemsiz zergär bolup ýetişdiler. Ogluň bilen gelniň elinden çykýan bu şaý-seplere dünýe guwanýar. Sag bol, sag bol. Gelin halkym.
Göýä gözlerimiň nury siňipdir. Türkmeniň guwanjy, milli şaý-sepi. Gursagymda waspyň dynman çogup dur, Türkmeniň buýsanjy, milli şaý-sepi. Döretsem şeýle bir ajap sungaty, Söýýän ahyr, bu gudratly senedi. Dünýe dursa, ýaşarsyňyz ebedi, Kalbymyň armany, milli şaý-sepi. Sünnäläp-sünnäläp ýasasa ellem, Tarypyň ýetirýä bu saýrak dillem. Arzuwyna öwrüldiň gül gelin gyzlaň, Sen şeýle owadan, türkmen şaý-sepi. Daýzajan, siz meni mydama golladyňyz. Arzuwymyň hasyl bolmagy üçin adat etdiňiz. Gyzym, beýle arzuwy, beýle zehini hiç gollaman bolarmy? Gaýynataň begenişini sen özüň görýäň-ä. Dogrusyny aýtsam, O maňa-da zergärlik öwredijek boldy. Size-de öwretjek boldumy? Siz näme üçin öwredmediňiz, daýza jan? Her bir hünäri her kim, her kim başarybilmeýär. Oň üçin zehin bilen üşügem gerek, gyzym. Daşyndan näçe höwes edelim, haýry ýok, Erbey. Söýgi bilen zähmeti yzygider çekseňiz, belki, zehin öz-özünden açylyp giderdi. Indi gyzym saňa gä diýjek. Ýaş wagtlarym bolansoň, bu hünär zenanyň hünäri däl diýerdim. Ir-gün näme diýer diýip çekinerdim gyzym. Ine bir gün daýym meň elime çekiç berdi-de, öňümde bir bölek kümüş goýdy. Şuny ýenjip gör diýdi. Çekiji elimiň üstüne uran bolsam nätjek? Wah, Elimiň awzy ýüregime ornap gitdi, gyzym. Onsoň daýym näme diýdi? Seň öz başarýan işiňi gowusy boluber, diýdi. Soňundanam pikire batyp oturdy-da. Gyzym bolsa, hökman zergär ederin, diýdi. Bilýärmiň, Annasoltan, zergär gyzlardan, gelinlerden bolmaly, diýdi. Men bilýän. Daýyň şol arzuw bilen ýaşady, gyzym. Käteler gynanardym, Arzuw özi bilen garrady diýip. Ýöne gyzym, sen şol köýüp barýan Arzuwa jan berdiň gyzym. O indi hem zergär gyzly, hem zergär gelinli boldy. Daýza jan, siz-ä maňa geň wakalary gürrüň berdiňiz. Men bolsa, Myrat garşy bolansoň, näçe ýyllar Arzuw bilen ýaşadym. O geçen günlere ökünme gyzym. Myradam näme? Gijäm bolsa düşündi gyzyň. Daýzajan, men sizi öňräkden bäri begendireýin diýip ýördüm. Şeýlemi?
Ine,
şu bukawy ýörite siz üçin ýasadym. Waý!
Waý, bu bukuň owadanlygyny al daýza jan, nesip etsin, daýza jan. Bu bukawda meň bütin gelinlik ýyllamyň arzuwy bar. Hyýalymda döretmek islän bukawym daşyn, şoňa bar yhlasymy,
zehinimi bagyş etdim. Kesbiňden, hünäriňden kemal tap, bala.